Shalom shalom shalom onuanom na adɔfo yɛda ɔbɔ adeɛ nyankopɔn ase dɛm abere yi awurade asɛm na mepɛ dɛ yɛkyɛ ɛsiane dɛ asɛm no yɛ ɔkra ɔkra na ɔte yɛn mu no aduane ɛtifi sɛ asɛm a yɛbɛredi no sɛ deuteronomy chapter 7 verse 6 to 11 ɛtifi sɛm no se ɔman kronkron yɛ na ɔman yɛbɛyɛ kronkron a Deɛn na ɔbɛma onipa otum ayɛ kronkron wɔ Nyankopɔn anim? Ɛɛm, yɛbɛsua na yɛhu nneɛma a onipa dasani yɛ a ɛbɛtum ayɛ kronkron wɔ Nyankopɔn anim. Adeɛ a Onyankopɔn pɛ fi onipa dasani ho. Ɔse ɔman kronkron ne wo. Onyankopɔn se wo woyɛ ɔman kronkron man. Deɛn na ɔma Yɛtum yɛyɛ ɔman kronkron ma Onyankopɔn. Ma Awurade wo Nyankopɔn. Wo na Awurade wo Nyankopɔn ayi wo sɛ bɛyɛ aman a wafa ayɛ ne deɛ aman a ɔwɔ asase ani nyinaa mu. Enti no, me nuadafo a ɛretie mu, ɔnyɛ compostly Israelfo ho na Nyankopɔn reka ho asɛm. Dɛm aber yi a eritsie asɛm no, onyimpa dasani biara a dɛm asɛm bɛfa w'asoɛm biara, asɛm no ɔfa wo ho. Dɛ Onyankopɔn eyi wo efi aman nyinara mu, ebusua nyinara mu, awo no Onyankopɔn ekyir so. Adɛn ntsi? biribi na ɛwɔ kyene obi anaa gye no Nyankopɔn hu wɔ nipa ho na wotum ayɛ ne selection ma wowɔ abɛka ho. Ɔse ɛnyɛ mo dodoɔ a ɛsene aman nyinaa nti na Awurade de ne ho abɔ mo ho na eyi wo eyi mo. Nkyɛ Nyankopɔn mpɛ dɛ ɔkyɛn dɛ ɔnyɛ hɛn ndwuma anaa hɛn biribi a yɛwɔ, ɔnnyɛ hɛn dodow anaa hɛn ahofɛ bi ntsi na Nyankopɔn wo choose hɛn. Efir sɛ, mo na mosua aman nyina mu. Sɛ yɛrebɛka a, hɛn a Nyankopɔn nam n'adom so afora hɛn no mpo koraa, nyimpa mu mpo koraa no, yɛnye hɛn yɛ nyimpa etsitsir wɔ nyimpa mu. a yɛagyegye din, yɛwɔ nnipa anyansafo, animuonyamfo, nni nnipa akɛse akɛseɛ wɔ wiase mu. Nanso Onyankopɔn asiane wɔn ho bɛtiri so yɛn deɛ a, ɔno na Onyankopɔn pɛ dɛ ɔma yɛhu dɛ ɛfra Onyankopɔn fra wo anaa ɔgye wo no, ɔnyɛ wo nnwuma bi ɔnyɛ wo fɛ, wo ho fɛ, wo tenten, wo nnwuma pa bi, anaa biribi a wowɔ bi nti na Onyankopɔn afra wo aba ne nkyɛn. Nti ɔse verse 8 no, na ɛsiane sɛ Awurade dɔ mo na odi ne ne ntam a ɔka mo agyanom nti na Awurade de nsa a ɛyɛ den yii mo, na ɔgyee mo firii nkoa fie Misraim ɔhene Farao nsam. Onyankopɔn ɔnam ntam a waka fiti abere a ɛɛm, Adam yɛ bɔne a nnipa nyinaa fata sɛ yɛbɔ wuo no, ne Onyankopɔn ka ntam sɛ, Ɔda ɔfɔr kwan bi do ɔdze gye onyimpa do asɛnyi. Ntsi nyimpa kɔr so yɛɛ bɔne, yɛɛ slave wɔ bɔne ma bɔne abesi time a Onyankopɔn nam ne Dɔba Yeshua Messiah so sɛ ombowu mbɛgye hɛn nkwa mfir ɔbɔnsam nsamu. Aha Farao nsɛm mu no, nkoasom mu no, obiara a ɔte bɔne mu biara te nkoasom mu. Ɛsiane dɛ wonnye fahodi, wonnye freedom a wobɛtum ayɛ de tenenee. Bɔne no a wompɛ sɛ woyɛ no, ɔno ara na woyɛ because woyɛ slave. Wogye bɔne a woyɛ slave. Nti Tumi a wohyɛ no aseɛ yɛ abɔnsam tumi. Onyankopɔn nam n'adom agye yɛn. Na obiara a ɔnhunu Onyankopɔn adom ne ne tumi na ɔnsakra mfiri ne bɔne no, ɔda so te nkoasom mu na ɔda so yɛ ɔbɔnsam akoa te dɛ Farao yɛɛ Israelfo akoa no. Onyankopɔn kɛgyee wɔn no ayɛ the same thing. Verse 9 no, ɔs nti hunu sɛ Awurade wo Nyankopɔn, ɔno ne Onyankopɔn. Hallelujah. Bebree wɔsom Onyankopɔn nanso wɔnnim wɔn Nyankopɔn. Hallelujah. Bebree wɔdi Onyankopɔn akyi nanso wɔnnim Nyame a wɔdi n'akyi. Ɔno nti na nyimpa beberee yɛyerayera. Ɛno nti na nyimpa beberee yɛka no nam oduro so. Osiandɛ ɔtse asɔr dan mu, onnyim Nyame a ɔrosom, onnhu Onyankopɔn n'enyimnyam wɔ n'abrabɔ mu ɔnam bɔn ntsi. Asɔrdan a wotse mu no, obiara yɛ dza ɔpɛ. Edwamansam nye bra bɔn, fi, owudzie, sikoduro, sikanibere nyinaa na ɔkɔ do wɔ asɔrdan mu. Nti ebesi do no ehu dɛ Onyankopɔn a ɛresom no no, ɔno no Onyankopɔn. Sɛ bɔne ba w'akoe mu a, ntum nhu Onyankopɔn animuonyam. Ntum nhu Onyankopɔn ne kɛseyɛ. Nti ɔba dɛm a w'ani efura. Nti Onyankopɔn ma ne mba hu sɛ ɔno no ne Onyankopɔn. Nyankopɔn nokwafo a okura apam ne adɔyɛ, na wɔn a wɔdɔ no na wodi ne mmaransɛm so no kosi awoɔ ntoatoaso apem soɔ. Aha, yɛnhwɛ some word bi a mmerɛ bi mu no, me use wɔ the past ɛɛɛ teaching no mu sɛ. Onyankopɔn, hɔn a wɔdɔ Onyankopɔn na wodzi ne mbaransɛm soɔ. Dɛm two words no taa to ɔsor. Sɛ wodɔ Onyankopɔn na wodzi ne mbaransɛm soɔ. Ɔno na ɔkyerɛ sɛ wodɔ Onyankopɔn. Esiane dɛ sɛ woka no wɔ w'anomu sɛ a wɔdɔ Onyankopɔn na onyamesom ne nyinaa ne akoma mu. Na akoma no a yɛreka ho asɛm no, Nyankopɔn se ɔbɔtwerɛ ne mmara nsɛm ogu nipa akoma mu. Nti no, sɛ ɛndi mmara nsɛm no so a, asɛm a ɛreka no mpo koraa ɛkyerɛ dɛ ɛnte ase. Esiane dɛ Onyankopɔn na ɔbɔɔ wo bɔɔ w'akoma, ɔse mbransɛm no yɛnkɔ yɛnkɔ so yɛnkɛbisa yɛnkɔ left and right yɛnkɔhwehwɛ ten commandment biom ɔbɔtwerɛ no yɛn akoma pon so nti akoma mu so na ɔdɔ fi nti sɛ ɛdi Onyankopɔn ne mbransɛm so a ɔno na ɔbɛkyerɛ sɛ ɛdɔ Onyankopɔn Hallelujah. Na dɛm mbra nsɛm yɛkã ho asɛm a na wɔada ntaboo, wɔada no ekyiwadze, wɔada no obufusam. Na modwen ho a menntse ase esian dɛ mbra nsɛm no mepɛ biribi pɔkyee a ɔwɔ mu a ɔma onyimpa daseni mpɛ dɛ wɔtsie Onyankopɔn ne mbra nsɛm no. Obi te a na ne bo afu. Abere a mmaransam no mu hu biribi bɔne biara wɔ Ten Commandment mu a ɔfa Onyankopɔn no som ho sɛ ɛnkɛyɛ bosom, ɛnkɔsom bosom, ɛnkɛyɛ nyame foforo, ɛnkɔ Awurade Nyankopɔn ne din kwa na ɛbɛkɛ homeda na ayɛ no kronkron. Ano na ɛyɛ akyiwade wɔ nipa anim anaa nso sɛ ɛnkɔbɔ dwaman, ɛnkɛdi owuo, ɛwɔ ni nkɛbere obi adeɛ. na ɔyɛ bɔne nnuanom nadɔfo sɛ yɛhwɛ proverbs chapter 28 verse 9 a ɔse deɛ ɔyi n'aso firi mmranteɛ no ho ne mpaebɔ mpo kora yɛ akyiwadeɛ sɛ onyankopɔn no mmaransɛm ada no akyiwadeɛ ama hɔ a ka ehu dɛ woso wo mpaebɔ yɛ akyiwadeɛ onyankopɔn anim nnuanom nadɔfo Yɛnhwehwɛ deɛ ɔsɔ Onyankopɔn ani yɛnyɛ na ne nhyira ɔnyɛ dɛn ɔmbra yɛn so. Nti nnuanom na adɔfo yɛsan yɛhwɛ eh, verse 10 na ɔse na otua wɔn a wɔtane no no ka wɔ wɔn anim na ɔsɛe wɔn na Hwan na ɔtan Onyankopɔn? Abere a ɛte asɔre dɛm ɛbɔ dwaman, abere a ɛte asɔre dɛm esisie ne anibere ahyɛ wo man. Bɔne nyinaa bɛkra wo ansa na wɔatoa wɔn kwan so no, ɔno kyerɛ dɛ ɛtan Onyankopɔn. Obiara ondi Nyankopɔn asɛm bi biara yɛ Nyankopɔn atamfo. Enuanom na adɔfo. Obi si eh, mmarasɛm nyɛ hwee. Yɛnhwɛ asɛm bi wɔ Deuteronomy chapter 6 wa verse 25 no. Ɔse, na sɛ yɛhwɛ di mmaransɛm yi nyinaa so Awurade yɛn Nyankopɔn anim sɛdeɛ ɔhyɛeɛ no a, ɔbɛyɛ yɛn ateneneefo. Hallelujah. Onyankopɔn na ɔbɛyɛ w'ateneneeni. Ɔnyɛ wɔn ankasa na ɛbɛyɛ wɔn ho teneneeni. Tumi no nkita Onyankopɔn. Ɔno na egyi ne nsam do ɛyɛ deɛ ɔsɔ n'ani a ɔbɛma deɛ ɛfata ne deɛ ɛhia abɔ w'akwan mu. Nti yɛnhwɛ asɛm bi so wɔ Hagar chapter 1 verse 5. Ɔse na afei sɛ asafo awurade si nie, momfa momfa mo akoma nsisi mo akwan so. Asɛm no a wɔasan arepeat no, onipa dasani pɛ sɛ ɔsom Onyankopɔn sɛdeɛ ɔno ara ɔpɛ. Yɛmpɛ dɛ yɛsom Onyankopɔn sɛdeɛ Onyankopɔn a ɔbɔ aso ɔbɔ so na asase pɛ, na mmom deɛ ahɛn ɔyɛ ɔsɔ yɛn ani deɛ ɔyɛ mbrɛ ma hɛn no na yɛpɛ dɛ yɛyɛ. Sɛ Ɔyɛ Nyankopɔn enigye o, ɔnyɛ Nyankopɔn enigye o, ɔmfa yɛn ho. Yɛfiri dɛ yɛwɔ freedom to worship. Na Onyankopɔn no so, ɔnyɛ biribiara na ɔgye tom. Sɛ anyɛ deɛ Onyankopɔn no pɛ a, tie deɛ ɔs ɔreka toɔ do. Chapter 6 no, eh, verse 6 no, Ɔse, modua pii na mode ketewa bi na ɛba. Modidi nanso mommee. Monom nsa nanso mombo. Dɛm asɛm no pɛ dɛ ɔkyerɛ hɛn dɛ biribiara a ebɛyɛ biara no, onnwie pɛyɛ. ɔnndi mu esiane sɛ amfa ɔkwan a Onyankopɔn ahyehyɛ no so. Onyankopɔn wɔ no kwan, ɛna ɔbɔnsam nso wɔ no kwan. Nti na Yesu ka sɛ ɛkwan no yɛ mmienu, baako ɛtra na ɔso a nipa bebree fam na ɛpon baako no ɛkwan no yɛ teaa a ahohiahia ne ɛhaw bebree wɔ mu. Nanso ɔse yɛmpere na yɛnhyɛ no pon teatea no mu. Anuanom na adɔfo, ɛsiane dɛ nkwagyeɛ a Onyankopɔn da toɔ ama nipa no yɛ ahonyadeɛ kɛseɛ a adwen ntumi nkari Yenntum mma obi mma ebi mma onipa ani so da. Saa nti, ontumi mma yɛn adwene mu na yɛnhu te sɛ mmerɛ no ara so ma Nyankopɔn no ankasa bue kwan no ama yɛahu n'animuonyam kɛseɛ. Yɛnhwɛ asɛm bi wɔ Jude chapter 1 verse 5. five down to as yɛde san. Um, ɔse na mepɛ sɛ mekae mo a mo a moahunu yei prɛko dada sɛ Awurade gye ɔman, Awurade gyee ɔman no firii Misraim asase so. Awurade gyee ɔman firii Misraim asase so no, akyiri no, ɔsɛee wɔn a wɔnnye nnie. Asɛm no na ɔda hɔ. Ɔbɔ adeɛ Nyankopɔn bɛfra wo afiri wiase sɛ bɛyɛ n'apɛde. Nanso sɛ anyɛ Onyankopɔn n'apɛde a, ɔbɛtwa wo akyene. Enuanom na adɔfo, aber a yɛtse ase yi, adom wɔ hɔ ma hɛn a ɔnntse dɛ tsetse ber no a eyɛ bɔn na atsɛspɔw tse na Onyankopɔn eyi wo efi hɔ no. Na mama yembu Onyankopɔn adom no sɛ biribi a ɔmmfata. Ɛsiane dɛ adom no yɛ biribi ɛ ɛyɛ ɛ opportunity ma onipa dasani dɛ mɛbɛyɛ a ɛbɛsakra w'adwene afiri bɔne ho. Ɔse na abɔfoɔ a wɔnkura wɔn mpanidie na mmom wɔgyaa wɔn ara wɔn tenabea no na ɔde daa ahoma akyekyere wɔn akora wɔn sum kabii mu ama daa ɔsɛe no atemmuo. Nuanom na adɔfoɔ, ne nyinaa yɛ nsannɛwɔ do ma hɛn dɛ atemmuo bi wɔ hɔ ma hɛn. Nuanom na adɔfoɔ, sɛ abɔfoɔ mpo a wɔntum wɔnkura wɔn mpanyindie, wɔn dibea, aber a Confucius sii soro ahenni mu no, Wankasa wɔfa wɔn akɔn do yɛ sakasaka because wofi dɛ basabasa esi soro no. Dɛm abɔfoɔ nyinaa no Onyankopɔn akyekye wɔn de wɔn ahyɛ esum kabim esie ama atemmu da no. Onyankopɔn ɔbɔadeɛ wɔnsi no twetwe. Deɛ onipa gu no ɔno ara na otwa. Anuanom na adɔfo, sɛ Israelfo a Onyankopɔn nam no dɔ so keyi wɔn fi Misraim mu, wɔyɛ bɔne no, otwa wɔn gu ya. Na yɛn a nnɛ yɛwɔ nhwɛsoɔ, yɛread Bible a yɛwɔ example da yɛn anim, yɛtumi hu nneɛma a onipa yɛ a Onyankopɔn abufuo ba no so no. Na sɛ yɛn nso yɛamfa opportunity so yɛamfa nsom Onyankopɔn wɔ n'akwan so sɛdeɛ Onyankopɔn pɛ a, Deɛ na ɔbɔto yɛn awieyi bere yi. Me nua a ɛretee mu sɛ agye Yesu Yahshua Messiah a ɛdi sɛ ɛngye yɛn Awurade Yesu ndi yi, abere a yɛte aseɛ yi, ɛyɛ adom bere mma yɛn. Mmere ni wɔ biom, Onyankopɔn atemmuo abɛn sɛ yɛbɛsakyerɛ yɛn adwene na yɛayɛ n'apɛde. Na yɛtoa so wɔ verse 7 na ɔse sɛ Sodom ne Gomora ne nkuro a ɛdeda hɔ a wɔyɛɛ sɛ yeinom de wɔn ho maa adwamammɔ na wɔkɔdii honam foforo akyiri no, ɛnya nyaa akotua dada da deda hɔ sɛ daa ogya ho nsa no hɔ. Anuanom na adɔfo, yɛnhwɛ examples a Onyankopɔn da ma yɛn nyinaa akyi no, yɛda so yɛyɛ bɔne. Sɛ Sodom and Gomorrah bɔne a wɔyɛe no, onipa dasani yɛda so yɛyɛ saa bɔne no. Now you feel that you freedom of yɛn nipadua yɛbɛtumi ayɛ deɛ yɛpɛ aberɛ a onyankopɔn na ɔbɔ yɛn na wambɔ yɛn te sɛ aboa Ɔnam ne dɔ so bɔ yɛn sɛ ne suban ne ne sɛso. Nti gay o reflect Onyankopɔn ne suban anaa? Lesbianism o reflect Nyankopɔn ne suban anaa? Yɛpɛ dɛ yɛkyɛ dɛ Nyankopɔn ne suban te dɛm anaa? Ɛsiane dɛ Nyankopɔn bɔ yɛn ne suban ne sɛso so. Nti biribi biara yɛpɛ sɛ yɛyɛ biara Yɛn de yɛn ho. Ɛsiane dɛ abɔdeɛ a Nyankopɔn bɔe nyinaa no, onipa dasani na Onyankopɔn hwɛ ne din, ɔse ɔrebɔ onipa dɛ ɔno Nyankopɔn ne suban ne ne sɛso. Nti nuanom na adɔfo, yɛnhwɛ suban a yɛde nenam asase do. Ɔyɛ Nyankopɔn ne suban. Nneɛma a yɛyɛ no sɛ Onyankopɔn, ɔfata Onyankopɔn. Yɛbɛbɔ ho akontaa. Asase yi do mpo koraa so lesbian and gayism, Onyankopɔn de egya de yɛɛ nsa na ɔde hyew hɔn. Na atemmu da no nso, egya san da hɔ de ma asoɔdenfo. Obi se ɔkɔ abɔnsam gyem a, ɔkɔto Bob Marley na wakɔbɔ nnwom. Obi nso so abɔnsam gyem yɛ abɔnsam dea nti no. Sɛ ɔwɔhyepo abɔnsam a egye mmoano no no, abɔnsam ba ma no position a kyerɛ ɔnhyew. Me nuanom, ɔyɛ atorosam ne ndaadaasam. Esiandɛ ɔbɔnsam no nankasa a yɛreka no ho asɛm no, obenya n'atemmu da de. Egya a sɛ Nyankopɔn tumi sisisee ahoma a otum wɔdze kyekyer abɔfo a ontumi ntse a, Nna no kyerɛ sɛ Ɔbɔnsam so wɔdze no bɔto gya mu a onntum nnyɛ hwee. Ntsi yɛnhwɛ asɛm bi wɔ Revelation chapter twenty verse one. Aha no na ɔkyerɛ hɛn dɛ Nyankopɔn kyee Ɔbɔnsam, ɔno mpo koraa ɔammfa group biara, ɔammfa abɔfo twenty, fifty, hundred, no, ɔbɔfoɔ baako pɛ na ɔkyee ɔbɔne bɔnsam nye no too efiase for thousand years. Lockdown a wɔde ma nyame mba wɔ asaase yi so no, wɔbɛma ɔbɔnefoɔ no so lockdown thousand years. Yɛnhwɛ Revelation chapter twenty verse one to three no kɔ no. Ɔse na mehunii abɔfoɔ foforɔ bi firi soro Asiane a okura ebunu no ano safoa ne nkɔnsɔnkɔnsɔ kɛseɛ bi, na ɔkyeree ɔtweaseɛ a ɔtweaseɛ ɔwɔ dada a ɔne Ɔbonsam no kyekyeree no. mfirihyia apem, na wɔtow no twenee ɛbun no mu, na ɔtoo mu. Anuanom na adɔfo, amanfo captain a wɔso ɔwɔ agya so tumi no, yɛnsan yɛnhwɛ aha. Um, Revelation chapter 20 verse 10 no, ɔse na ɔbɔnsam a ɔdaadaa wɔn no, wɔtow no twenee ogya ne sofre tadeɛ no mu. Deɛ ɔbo aboa no ne adiyifoɔ atorofoɔ no wɔ no, na wɔyɛ wɔn ayayadeɛ awia ne anadwo, daa daa. Wɔyɛ wɔn ayayadeɛ, wɔyɛ wɔn ayayadeɛ kyɛ dɛ wɔn wɔbɛsɔfa. Nti obiara a ɔbɛka akyerɛ wo dɛ abɔnsam gyam yɛ ɔbɔnsam dea no, ɔbɛtumi ayɛ deɛ ɔpɛ, ɔkɔ a abɔnsam ba man post wɔ wɔn de, me nua, ɔyɛ lie, ɔyɛ ndaadaa. Baabi a wɔde aboa ne atiefo atorofo bɛto no wɔ wɔayɛ wɔn ayakayakade daa daa no, ɛhɔ so na wɔde Ɔbonsam bɛto. Nti nuanom na adɔfo, mbere nni hɔ bio, Ɔbɔadeɛ Nyankopɔn gudu resiri ne mma. Yengyae bɔne na yɛnhyɛ Ɔbɔadeɛ a ɔbɔɔ soro ne asaase no animuonyam. Esiane dɛ wɔaka no asɛm dɛ, aber a Onyankopɔn ebufuw baa asaase yi so, na hɔn a wɔgyee aboa no, wɔkotoo aboa no noho nye ne honi gyee n'egyinae no, okur ne musuo beberee baa hɔn so no, na nkyɛ Nyankopɔn expect dɛ na nkyɛ nyimpa benya adwensakyera ahyɛ Onyankopɔn enyimnyam. Naaso no, onyimpa dasani piriim hɔn akoma kasaa tsia Ɔbɔadze a ɔbɔɔ sor na asaase Anuanom na adɔfo, abere a yɛte aseɛ yi, yɛn anidasoɔ nyinaa ne Awurade Yesu. Yɛn anidasoɔ nyinaa ne ɔbɔadeɛ kronkron a ɔte n'ahengua so. Ɛsiane dɛ wiase mpanimfoɔ de nhyehyɛe bebree ato kwan mu a ɔyɛ depopulation agenda sɛ ɛnim Onyankopɔn anaa ɛnim Onyankopɔn. Wɔase yɛn dodoɔ ano dɔɔso. Ɔwɔ dɛ woku hɛn, hɛn fi asaase no do, na ɔka nyimpa kakraa bi, ne ka nyimpa ketewaa bi. Me nua, ntsi ka ehu sɛ, yɛyɛ dɛn a yebowu, naaso no w'enyidasoɔ wɔ hen? Obi bowu, woboku obi a ɔwɔ enyidasoɔ wɔ Kristo mu. Hɛn Ewuradze Yesu bɛgye no. Na wo a wɔanngye Onyame asɛm no no, sɛ dɛm asɛm no bi to wo a, Ɛhefa na wobɛgyina? Nneɛma bɔne bebree na mu kwam reba. Mbere nni hɔ biom. Onyankopɔn a ɔbɔɔ soro na asase, ɔnka yɛn akoma na yɛn nsa kyerɛ yɛn adwen. Yɛntwe yɛn ho mfi sikanibere ho, sikaduro ho, adwamammɔ ho, ehudie ho, enibere, ɛɛ ɔfɛn dɛn, ɛɛ nneɛma a ɔmfata nhyɛ Onyankopɔn animnyam. Yɛntwe yɛn ho mfi biribiara a ɔmfata ho, biribiara yɛ bɔne fi. obi sɔre a na wɔku ne yere obi sɔre a wakɔ poison no kun nkwadaa nketewa a wɔn ani abere sika dendendendendenden aman mpanimfoɔ a wɔyɛ amanbɔfoɔ amanbɔfoɔ a yɛhwɛ ghana mpo koraa na nkyɛ aman bebree a wɔatwa ghana ho ahyia nyinaa wɔsɛ wɔbɛpɛ adwuma wɔ ghana nanso amanboɔ bɔ ne nti. Ghana man yɛn brɛ. Onyankopɔn se ɔbɔbɔ obiara atɛn sɛdeɛ ne dwuma te. Sɛ ɛyɛ minister, sɛ ɛyɛ president, sɛ ɛyɛ individual ɛnam hɔ. Obiara wɔ akontabuo bi ba Onyankopɔn. Judgment day, sɛ atɛnbuo wɔ hɔ a, deɛ na yɛde bu atɛn, mbra na yɛde bu atɛn. Asaase yi do, yɛagya atom dɛ yɛbɛdi wiase mpanyinfoɔ a wɔmbɔ nipa dasani da wɔn mmara sam so. nanso ɔbɔ adeɛ a ɔno bɔ no so ne asase no yɛsi onye atemmuo biara ɔwɔ atemmuo po koraa onye mbra na sɛ atemmuo wɔ hɔ na mbra nyi hɔ a deɛ ne yɛde bɔbɔ atɛn ɔbɔ adeɛ nka yɛn ho ɔnsiesie n'akoma na ɔngyeɛ ndɛ deɛ akyire shalom